Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya kun warraan tana mana gartee feerisaa jira. Kanarra asuma kaatu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan nu eedan isiniin jecha. Isinillee warreen gartee aaneef du'aa eegootanillee baay'ee baay'ee takka galatoomaa isiniin jecha. Du'aan teessan baay'ee baay'ee takka nu gargaarte. Asumaanoo kunoo Nutilleen wanni itti jirru mana obboleettii aanee jirra. Kunoo aaneeleen asumeera. Kanarraa irraan tana wayyaadha. Xiqqoo inni illee kunoo rafee jira.
Bar wayyaa bar xiqqishoo ammaan tana wayyaadha waan jiru. Oowwi immoo harki kun ni oowwa immoo qaamni isaa kun. Ni leeyda, ni leeyda. Ni leeyda leeyda waan leeyda Leeyda takka. qiyaasa akka ajaa'iba qaba. Rabbi haa fayyisu gaaboo akka illee fayyidu waan goonaafi.

Ni qallaa mini qallaan jee. Ni qallaati. Mucaa bareedaa kana yooti rabbiin irraa dhaabe yaa rabbi. Bismillaahi bismillaahi yaa rabbi. Tana du'aa godhu qabda mana hoyyaa. Maa afaan bantu Amma dubbatu. qubinna cabee jira qubni kiimanna dhukkubutti hin Sii jiru. barta Afaan bantaan jee barmaa afaan banta. Amma ati isin ija hin jarjarin na dura laa. Awa qubni na cabee jiraar. Silaa nammas bira jiraachuu baadde. Uummanni kun nama lamaan beekadhu miyyoon qoqqeen sira miyyoon xiqqoo fi fuuyi.

Hoggaa tokko isin mirga deemu kaan isin bitaa deemu. Kana kana kan hundumaa afaan arraba Naa- dheeratu kan hin mee qabdan. dhaabbanni- Kan nuti afran waliin galin. Mee Hunduma nan arra natti hin yerjine yaa Yaa Oromoo obboleetti. ta'e tan rabbiin waliin waa galchuutti mee naa dhageessanii. Gaafa nuti walii galle mucaan kun silaa nuti walii galle. Arra arraa miti kan inni fayyi. Guyyaa dura galtee nuti waliin sun. Guyyaa san irraa fayyi.

Irraa baafnattan isin. Egaa irraa baafne gisee inni rafillee taatu kan irraa baafnu dirqama irraa baafnu. Amma irraa baafne. Duuba amma turii waa takka illee hin qabu beekaloo kalee kalee galgalaa san. Adee hin gaddaa sani kalee Eh. galgalaa hin jaami. Eh. Irra fincaanii beekadhu. Eh, Fincaanii beekadhu balleesseeti eh. irraa jijjiir. Kana duuba immoo goggogaa bareedu kun waan irratti fincaanii kun naga qaba.

hanga ifiifuu okkana jirraa mire namni if jala nagarre halaalaa hun arku Hayyee. tumma if jalaa hun agarre Hayyee hin garre barti. Eh, if jalaa hun garre Eh, edaa badii teessan illee ni Eh, hayyee. if jala kana laalleeti Beekteef takka takka yaa.
خلاص akkasitti isatti deemine isa wallaanannee garuu immoo si akkatti keessaa si Akka wacaaf kan jirtu bara. akkatti keessaa si wacaafnu eh, ni dhufa guyyaan itti dhufa Achi dhufa akkam ta'e amma waan dubbatu kun warra isaa jechaa usee yoo baramma. Isaa jechaa isa laffoo kana inni illee hanga afaan hin dhaqu kanatti sila. Waa meeqaan darbadhaan inni afaan hin dhaqu hin beeka. Dhugaa malee takkaan Namoota Duruma. biyya tanarraa gabbaa mucaa rifeensa yoom irraa murtan san? Maashaallah.
duraan gaafa wantoonni irraa jiru. Deengidda irraa hin jirre guyyaa wantaa deemeen. Guyyaa gaaraa galchitan.
Gaarii goota. Ajirii kana afaan namni dalagata wal jaalachiisee malee. Kanaaf Asumaa jaalachi- yaa'ii takkaa lama tuman. Shiita guyyaa tokko jijjiirti obboleettii obboleettii sun. Aboo amma gaa Laa fi isheen itti waliis. Namarra laffee haqaa namaan keessanii. hayyee amma ganaa

Miyyoon deemtee magaraan isin qabbanaa'e mi? Ati kan nyaata gurbaa laal. Hayi qoonqoo dawaa saniis ol jala fixeef yoo dhugaan dhugaa taate Hayye. akkasi.
Deemne. Mamiyyatti jijjiirmachaa ooltee. Ati immoo waliin ichi ichi deemna mana isaatti. Mana isaatti Mana isaatti ichi deebifne bakka inni ciisuuf sirri goonee achitti waa hundaatti fidani. Bakka gartee. kabajamtoota keenya eh, amma kun mana eh, obboleettii isaa jira hanga gartee